Thirtu leh ngaithlatu zawng zawng ten zavain chi bai leh vek ule. February ni sawm pali Valentine's Day kan lo thleng leh dawn ta reng mai a, he hun hlim taka hmang turin duhsakna kan hlan cheu a. Mi tam tak tan he hun hi hun hlimawm leh hun malsawm tak kan hmangaih te tana thil tha ber ber kan inhmangaihna lanchhuahna ni a nih rualin mi tam tak tan lungngaihna ni leh kan hmangaih kal ta te kan hriat rengna hun a ni ngei ang tih kan ring a ni. Tun tumah chuan hmangaihna lungchhiat thlak tak mai tawngtute video pahnih kan inho dawn a ni. Pakhatna, hmeichhe naupang duam tak mai a nu tawngkam takin Unicorn te chi Emai hi April ni sawmhnih pahnih sanghnih sawm pathum khan a nu leh pa leh a unau upa zawk pathumte nun ti famkim turin a lo piang a. At uat chhungkua chu ti zawng hi an ni. Emai hian Arts and Craft, Practical Jokes, A chhungte leh a thiante, Isua leh a pasal thar, DJ, te chu a ngaina em em thin a ni. Kum Sanghnih sawmhnih pahnih khan Emma Edwards hi vanduai tlak takin Acute Lymphoblastic Leukaemia vei tih hmuh chhu a ni a, a nu leh pa te chuan he natna hi, a hneh theih ngei ringin theihtawp chhuahin an enkawl zui ta a ni. A nu leh pa Lina, kum sawmthum pakua leh a rawn kum sawmli pakhate chuan beiseina sang tak nen theihtawp chhuahin enkawl lai chuan an chhungkua chuan thulungchhia tlang tak mai an dawng ta tlat mai a. Emai cancer natna chu enkawl dam theih a ni lo tih doctor te hnen atangin an dawng ta tlat mai. He thil thleng lungchhia thlak takah hian kum sawmmi, Thihpui thei khawp a dam lo chuan a duhthusam na hnung ber chu a hlen chhuak a. July ni sawm pakhat khan leukemia natna avanga a thih hma lawk khan a naupan lai atanga hmangaih ber chu pasal atan a nei a. Emma leh bialpa Daniel Marshall Christopher William Junior te chuan June ni sawmhnih pakua sanghnih sawmhnih pathum khan inneihna hun an hmang ta a ni. Hetih lai hian he hmeichhe naupang khawngaihthlak tak hian a natna khirh tak avang hian hun a nei tlem tawh hle a. A natna avanga thih hma hian ni sawm pahnih chiah hun a nei tawh a ni. A hnuah Elena chuan, Ema duhthusam chu. Kum hnih chhung zet a lo kawp tawh, kum sawm mi dj nen a innei ti a sawi a. Nupa tuak thar te hian kum riat an nih laiin sikula tiffin break chawlh an hman laiin inneih an lo tum hial tawh a ni. Hetih lai hian an zirtirtute chuan sikula inneih chu an remti loh thu an lo hrilh a, hetian an na khirh tak tuar a, hun tam a nei tawh lo tih an hriat hnuah a nu leh pa ten, Emma i te in hmangaihna thawnthu chu an lo hre ve a, a hnu chuan Emma leh DJ te chu inneih tir an tum ta a ni. Hmangaihtu leh thian hnai tak tak te chu Emma duhtu sam tihlawh tling tur hian an lung rual hle a, nupa tuak thar te tan hian hun hlu tak, hun bik an buatsaih sak ta a ni. He hun hmang tur hian khualkhua atangin mi za chuang zet an rawn tel nghe nghe a ni. He inneihna hi inneihna puitling tak tak a ni lo, ti erawh chu hriatsak ta ila tha awm e. He hun buatsaih tur hian super fast a thleng tur a ni. Ni hnih pawh tling lova engkim mai chu kan peih vek a, tiin a pa hian a sawi a. Veng chhung, thenrual leh min hmangaihtute'n support-na kan dawng nasa hle a, tanpuina nasa tak a lo luang lut a ni, tiin MI pa chuan a sawi a ni. Kan thian pakhatin office-te nei a. Kan thian pakhat chuan Bible chang pakhat a chhiar a, a thian tha ber chu Maid of Honour a ni, tiin Elena chuan a sawi a ni. He inneihna danglam leh lungchhiathlak tak hi Emma-i pi huanah buatsaih niin Emma-i chu a pa chuan kawngpui atang chuan wheelchair hmangin a rawn hruai thla a. Grade Three an zir laia an zirtirtu chuan thu sawiin, An pahnihin laichianna par chhuah dan chanchin ngaihnawm tak chu a sawi nawn leh a ni. He an inneihna ah hian inneih thuchhamte nei ve in inneih zung bunte pawh an inhmun tir a. Tin, DJ hian a nupui thar chu a hmui ah a va fawp nghe nghe a ni. Hetih lai hian a bul vel lo ding a thiannu leh an chhungte zawng zawng chuan a mittui an dang seng lo a ni ber a. A nuvai mi chuan a mit tui a kawl chhuak chiang hle a ni. Hmeichhe naupang khawngaih thlak tak mai em a Brooks a chuah chu July ni sawm pakhat, Sanghnih sawmhnih pathum khan a boral a. Amah hmangaihtu leh a ngaih em em thin a pi Franny Annie hnenah chuan a chawl ta a ni. A hun hnuhnungah hian a hmangaih ber ber ten an hual vel vek a. Kum sawm mi hmeichhe naupang khawngaih thlak. Tak em ai hian leukemia natna hi thlasawm paruk chhung zeta tur a ni. Emma vuina leh thlahna hun hi Hayward Miller Silas Creek Chapela Pathianni July ni sawm paruk sang hnih sawmhnih pathum dar khat atanga dar nga thleng khan nei ni a. Emma chuan a thih hma ai hian, Amah an vuina huna tel turte tan a hriat tur leh ngen lawk a nei sa diam a. Emma chuan mi zawng zawng chu thawmhnaw var leh hlimawm lam ha turin a ngen a, No black boring colours tiin a sawi a ni. Thawmhnaw dum inbel lo turin a ngen a. Party ang mai a ni tur a ni tiin a lo sawi lawk diam a ni. Emma, Hmeichhe naupang khawngaih thlak kum khuaiin kan hmangaih ang che. Sweet girl tiin thlah liam a ni ta a ni. Pahnihna, Tlangval khawngaih thlak tak mai kum sawmhnih pahnih mi Navar hian thluak lama natna khirkhan tak mai a vei tih hmuh chhuah a ni a. He natna hmuh chhuah a nih rual hian amah pawh hi a hniam chak hle a. An inneih tuk lawkah amah hi boral ta nghe nghe a ni. A nupui Maya Falwasar chuan var ruang hi a pianna khua New Zealand-a phur turin sum tuakna atan Go Fund Me page-ah an inneih video footage hi a post a. Heta tang hian he video hi a lar chak hle a ni. Page-a thuchhuah ngaihnawm takah chuan vawiin hian ka thinlung a pik hle a, a lungngai hle a ni. Ka thian tha ber. Ka pasal leh ka fapa tana pa ni bawk ka chan ta a ni tiin a ziak a. Thiante leh chhungte hmangaihna nasa tak chuan min hliah khuh vek niin ka hria. Hei hi hun harsa tak a ni a, chutih rualin mi zawng zawng thlawpnaah ka chakna leh inhumhimna ka hmu a ni. Hmunhnai leh hla tak taka mi tam tak a nghawng a. Hmunhnai leh hla tak taka mi tam tak a nghawng a. He chanchin hian hriat reng a hlauh tawng a, ka pasal pawh hian hriat reng a hlauh tawh dawn a ni. Kan thinlungah hmun bik a chang reng ang a, tiin a ziak a ni. Navarra hi a thiante leh chhungten an inneih buatsaihnaah hian an tanpui a, sut var chu hak tir niin chutah chuan wheelchair-in an rawn hruai a ni. He tlangval khawngaihthlak tak kum sawmhnih pahnih mi hian thei leh thei lovin I love you my baby, Tiin a rawn tawng chhuak trawk trawk a, ka hmangaih che ka duat, ka hmangaih lutuk che. Tiin official taka nupa an nih hma hian a hmangaihzia a nupui tur hnenah hian a hrilh mawlh mawlh mai a ni. An fapa la naupang tak pawh he inneihna hmunah hian an rawn hruai bawk a ni. He natna khirh tak avanga harsa taka an inkar a hmangaihna tipuitling tura inneihna an buatsaih tukah hian Navar hian a nupui, A hmangaih em em mai chu a liam san ta a, kumkhua atan a hmangaih ber chu thlanah a liam san ta a ni. Navarvuinaah hian amah thlahtu mi zanga chuang lai mai an pungkhawm a, he an chanchin lungchhiatthlak tak hian,